Essalawmaleýkim hormatly tomaşaçylar! Efirde Geliň horlanalyň atly gepleşigi. Şu gün bizde myhmançylykda örän täsin adam, ol gije-gündiz bokurdagyny gysyp, bir aýyň dowamynda otuz bäş kile horlanmagy başarypdyr hem-de sport bilen meşgullanyp, öz bedenini sagdyn şekile getiripdir. Şony hormat bilen sahnamyza çagyralyň! Ezizim, köşeme men Ýalbarýan, men naltdan soň zat iýjekkä. Geçip oturmagyňyzy haýyşt edýäs. Salowmaleýkim. Waleýkim. Şu oturşyňyzam bolýar. Size bir zat bolýamy? Indi-ä mysanok. Agyr duýýan özümi. A belki kofejik alarys? Alaýyň. Kofe süýtli bolsunmy? Ýo, etli bolsun. Kofe etli bolsun? Hökman. Belki, bir çörejiň arasyna kolbasajyk salyp, peýnirjikli buterbrod getiräýeli? Hawa, iki sanysyny alaýyn. Iki. Iki sany buterbrod hem-de süýtli kofe alaýyl, dogrumy? Hawa, arasyna mesge-de çalaýyn. Mesge-de çalarys hem-de süýtli kofe alal, hä? Ýok, süýtli kofe gerek däl. Hä, süýtli kofe gerek dälmi onda? Ýok, süýt gerek, kofe gerek däl. Hä, düşnükli. A, belki çaý alaýyly? Alaýyň. Çaýa şeker atmalymy? Ýok, şeker atmaň. Maýonez atyň, maýonez. Beh, ýeri bolýar, myhmanyň haýyşt eden zadyny taýyn edip getirmeginizi haýyşt edýäs. Gepleşigimizi dowam edýäs. Özüňi tanyş edäýseňiz. Oturaýyň şeýdip. Oturyň, oturyň. Ilki bilen özüňi tanyş edäýseňiz. Siziň adyňyz? Ýadyma düşenok-a. Ýer bolýar. Häzir garbuk-gurbuk edersiňiz welin, ondan ýadyňyza düşer. Ilkinji berjek size soragym. Siz Sag boluň. Sag bol. Alyň iýiň. Noş bolsun. Men dowam edibereýinmi? Mhm. Islegiňiz açyk bolsun. Size ilkinji soragym. Siz berhiz saklaýan döwrüňizi siz ajykýadyňyzmy? Ýok, ajygam mokdum. Açlygymdan ölýädim. Siz berhiz saklap başlan döwrüňizde siziň treneriňiz size kim tälim berdi? Aýalym. Oho, diýmek onda siz kösenenem dälsiňiz, siziň mähriban aýalyňyz dagy trener bolan bolsa siz kösenenem dälsiňiz onda. Kösenmersiňmi, jebir çekdim, jebir! Hum-da. Onsoň siz ilki bilen size aýalyňyz näme etdi? Ilki bilen meň aýalym hemme dişlerimi gopardy. Mmbäh. Ýeri onsoň siz irden, ilki bilen berhiz saklap başlan döwrüňiz näme edýärdiňiz? Ylgaýardym. Berekella. Nirde ylgaýardyňyz? Nirde ylgaýardyňyz diýip soramaň, kimden ylgaýardyňyz diýip soraň. Bagyşlaň. Kimden ylgaýardyňyz? Alabaýdan. Daň bilen aýagyny daşaryk çykaryp, horlanmagyň birinji usuly ylgamakdyr diýip, Alabaý ýüpden boşadyp, üstüme küşkürýärdi. Goýsaňyzlaň. Heý-de, item bir öz eýesini dişlärmi? Siz dogry aýdýaňyz. Alabaý meň yzymdan ylgap, meni dişlejek bolanok-da. Hä? Alabaý meň yzymdan ylgap iýjek bolýardy, iýjek bolýardy. Mmbäh. Şeýde item öz eýesine topularmy? Dogry aýtýaňyz. Sebäbi aýalym Alabaýam dieta oturtdy-da. Hä. Onam berhiz oturtdy diýseňiz-leň. Gör nähili öňdengörüji tä-tä-ä tilsim. Hany onda siz näçeräk kilometr ylgaýardyňyz, şonam bir aýtsaňyz? Aşgabat ile Büzmeniň arasynda näçe kilometrdigini men nädip bileýin? Siz Alabaýdan gaçyp Büzmeyine çenli barýardyňyz, şeýlemi? Onsoň Büzmeyindenem Aşgabada ýene Alabaýdan gaçyp gelýärdiňizmi? Ýok. Büzmeýinden Aşgabada çenli Alabaýy men kowalaýardym. Olam menden gaçýardy. Düşünmedim, o näli beýle bolýa? Hum. Sebäbi Aşgabatdan Büzmeýine çenli ylgap baramda men şeýle bir ajykýardym, Onsoň yzyma seretsem, Alabaý meň gözüme çebiş bolup görünýärdi. Onsoň men oň üstüne ylgap başlaýardym. Ol hem meň aç gözlerime seredip, hemme zada düşünip gaçmak bile bolýardy. Siz onsoň Alabaý bilen kowalaşyp, göni öýüňize gelýärdiňizmi? Ýok. Alabaý bilen kowalaşyp, O köşgüň ýanyndaky öwlüýäň ýanynda dem-dynjymyzy alyp oturýardyk. Soňam el galdyryp bolanymyzdan soň, bir-birimizi gujaklap, durmuşdan beýlel waglaşýardyk. Köşeşmeňiz. Köşeşiň, köşeşiň, özüňizi ele alyň. Iýibereýinmi? Noş bolsun, arkaýyn. Siz onsoň. Öýüňize geleňizde size mähriban aýalyňyz size näme bişirip berýärdi ertirligiňize? Ertirligime meň aýalym ukrop petroşka çakyp berýärdi. Özünem bolsa ýumurtga çakynyp iýýärdim. A alabaýa näme berýärdi? Alabaýa ýumurtgaň gabyny berýärdi. A gepleşigimizi dowam edýäris. A günortanlyga size işden gelensoň näme berýärdi aýalyňyz? Günortanlyga işden gelemde saçakda ukrop petruşkaly somsa goýýardy. Hä, diýmek, günortanlygyňyz sizde has-da rehimli bolýan eken-dä, şeýlemi? Rehimli bolmy? Ukrop petruşkaly somsaň hamyryny-a özi iýýärdi, ukrop petruşkasynam maňa berýärdi. Ýeri bolýar, a Alabaýa näme berýärdiňiz? Alabaýamy? Hawa. Sarymsak. O näme üçin? Alabaý bar-a, etiň ýüzüni ýatdan çykarsyn diýip berýärdi. Hä, görüň nähili trener. O ýer onsoň agşam näme iýýärdiňiz? Agşam daşyň gatysyny iýýärdik. A, şu soragy gorkýan bermäne size, ýöne-de bermeli bolýan. Alabaýa näme berýärdi onsoň? Alabaý pakyra belaň sapyny berýärdi. Menem alabaý görgülän ýygsyma agyryp, daşyň gatysyny paýlaşyp çigildýärdim. Siziň aýalyňyza, mähriban aýalyňyza beýle zalym usuly kim öwretdi? Eje söwretde ejesi. Düşünmedim. Oň ejesi bar-a, boks toparynyň tälimçisi bolup işleýärdi. Trenermi? Treneri. Ýer onsoň, ýer onsoň, siz onuň nädip gorkman öýlenibildiňiz beýle zenana? Wah, käşgä soran bolsa diýsene. Ol ejesi gyzy bilen meni görüp, ýüzüme däli gözleri bilen seredip, Sen, ýigit, ikiň birini saýlamaly borsuň. Ýa ha gyzym bilen ZAKS-a gidersiň, ýa daş taýda ýeke özüň nokauda gidersiň diýdi. Ýeri bolýa, siz öň. Ýülünmäkäňiz siziň näçeräk agramyňyz bardy hem-de boýuňyz näçeräkdi? Men bir aý mundan öň öýlenmänkäm, segsen bäş kile agramym bardy, bir ýüz segsen hem boýum bardy. A häzir näçeräk agramyňyz, näçeräk boýuňyz? Häzir ölçedemde otuz bäş kilo agramym, bir metr otuzam boýum galypdyr. Zillim ýadyma düşdi. Gülýäňiz welin näme ýadyňyza düşdi? Adamyň kimdigi ýadyma düşdi. Häý, ýeri aňryňyza witamin barypdy diýseňizläň. Ýeri bakalym hany onda tomaşaçylymyzy özüňizi tanyş ediň, adyňyzy aýtsaňyz.